ndege yakangoti ichingosimuka ndobva yadonha vanhu vese akafa kusara kwemunhu one saka today we want to dive in kuona kuti what exactly happened pane zvinhu here zvaikwanisa kuavoidwa maresults dzakabuda so far ari kutaura kuti chii pamusoro petsaona iyi ndo nyaya yedu muzuva ranhasi tinokumbirawo kuti muzoisa macomments mise mibvunzo yamunenge muinayo nemasuggestions mutibatsire kuti tikwanise kuramba tichigowa channel yedu Thank you. manje ndiwe nemukadzi wako mawana basa kuchantu manzi huyai we are very happy mukutofara kuti tawana basa life yedu yakuchinja tamenda unoraramawo life iri nani nayo motobhoka flight ndo takunokwira ndege mama tisemhuri tawana basa takuenda nevana vedu not knowing kuti ndege yamuri kupinda soon after saying goodbye to your parents just 32 seconds mam mhepo ndege yenyu iri kundona ende mese muchafa mhuri yese iwewe mukadzi wako nevana venyu ndo zvakaitika kumhuri yamuri kuona apa and its very sad and i pray kuti mwari vazonyaradza mhuri dzese dzakarasikirwa nevanhu patsaona iyi nekuti zvinosireresa uye zvinorwadza musi wa 12 june 2025 pane ndege yekuindia air india flight 171 ndege iyi yanga iri boeing 787 kana kuti inonzi dreamliner yaifanira kuflya kubva munzvimbo yemuindia inonzi hamedabad ichienda kulondon kugatwick international airport ndege yange ine vanhu vaisvika 230 mapassengers nevanhu 12 anga ari macrew members kureva kuti in total yange ine vanhu 242 vanhu vainge vakatakura saka ndege iyi sezvinoitwa ndege dzese isati yasimuka yakaitwa mainspections and everything was fine pakaitwa mainspections kusimuka kwayo hapana kana problem yakamboitika pane speed inofarira kwachivwa nendege iri muranway kuti kana ikasvika speed iyoyo zvinoreva kuti ndege iyi ichasimuka kana ikasasvika paspeed iyoyo ndege iyoyo haisimuki inonzi v1 kana kuti rotating speed saka speed iyi yakaisvika in normal time yakatonyatosimuka zviripo but then ichingobva kusimuka ichiclear ground because ndege zvinonzi ichingobva kusimuka mavhiri ayo akangosensa kuti hasisina kutsika pasi iyo inobva yachinja system yayo mumacomputers ari mundege anobva activator inonzi flying mode saka flying mode yendege inotonzi yakaactivator yakasimuka kureva kuti zveshuwa ndege yakatosimuka and everything was working fine but then soon after take off mapilot vakabva vaita call kuair traffic control air traffic control ndo vanhu vanenge vari muchitawa chatinoona paairport chachiya ndo vanhu vanenge vachibatsira ndege kumhara nekusimuka paairport saka ndege yakabva yataura nevanhu vanga vari kuair traffic control ikati zvanozvochi vakati mayday mayday mayday mayday mayday mayday ingori language inoshandiswa nemapilots usually vanoishandisa kana vaita machallenges kana maproblems aine chinhu chavanenge vachida kuripota kuchi kuair traffic control saka vakaita mayday mayday yayo vakati zvonzo hatina lift saka kutaurwa kwemapilot kana titi hatina lift just means kuti ndege yedu haisi kusemuka because ndege pavanoisimudza kubva murunway vanoramba vachiisimudza mudenga kusvikira yasvika pahaight yainenge ichifanira kuramba ichiflya nayo kusvikira yasvika kwairi kuenda saka ndege yavo vakaona kuti vasimuka kubva ye eh, vasimuka kubva parunway vaa mumhepo asi ndege yavo haicharambe ichiita se haicharambe ichikwira saka ndosaka vakabva vaita call iyi inonzi distress call kuair traffic control tower vakazonzwa chi mayday mayday hatichakwanise kuita sei hatichakwanise kuramba tichiclimber saka air traffic controller akabva abvunza akati nzo air india 171 problem yenyu ndiyei kafu tabvunza kudaro e, mapilots havana kukwanisa ita sei havana kukwanisa kupindura because kana ari mamwe maproblems vanofara kutaura vese na air traffic controller air traffic controller wonzwisisa kuti ndege yaita problem yei kana achiipa priority yekuti iyo imhari dzimwe dzimboramba dzichitenderera oipa priority yekuti imhari dzimwe dzichiita sedzimwe dzichitenderera depending nesort of emergency inenge yaitika nendege iyoyo iri mhepo saka ndege akaona kuti haina kumupindura saka yakaona pahwindo akaona kuti ah pane ndege iyo akabva yaona ichiita se ichikrasha ipapo paakangoya nechicrash akabva atomhanya akafonera akafonera vemaambulance nevemafire brigade vese vaive veemergency emergency team yese kuti paitika chi paitika crash ndege yanga achitaura nayo yaita seya saka ndege yakacrasha pamedical college pane medical college inonzi bj kuindia ikoko muguta irori reahmedabad and college iyi iri approximately just 1.7 kilometers kubva pakaperera runway runway ndo mutara miya vemunomhanyira ndege isati yasimuka saka kubva pakaperera tara pakaperera runway kusvikira pacollege pangori nejust 1.7 kilometers ende ndege iyi mumhepo yakangogara kwe32 seconds isati yakrasha this was very very sad and when it happened everyone was shocked vanhu vese vakavhunduka vamwe vanga vakutotya kuflya saka that's why we are making this video because we need to understand kuti exactly what really happened and i have to i have to admit i'm not a pilot myself but zvandiri kutaura zvinhu zvandikavanzwa zvichitaurwa nemamwe mapilots ndikadzidza kubva kwavari ndikaverengawo mamwe maarticles nema ainyorwa nemapilots sezvaitaura ndakadzidza kune machi kune mapilots and saka ndataura kumashure ndikati 241 vanhu vakafa only one munhu ndiye akasurviva but then paground paikacrusha medical college bj medical vanhu 38 vakufungidzirwa kuti ndovega vakafa pasi paikasvika ichikuyira ndege saka initially vanhu manje speculation because after paitika crash iyoyo it was major news it was all over the news and everyone was asking kuti ko ndege iyi what happened what went wrong ndege yese isati yasimuka panoitwa mainspections yekuonekwa kuti ndege iyi iri worth here kuflya kana kuti haisi this is different from you kana uine mota yako yekungoti mota yako chero yakafa suspension chero ine mabreaks akadhakwa unongopinda neyo muroad uchiita yauri kuda when it comes to ndege there are safety protocols in place dzekutoti haukwanisi kudziita bypass kufanira kutoita adhere to those things so for such a crash to happen just after 32 seconds zvinhu izvo zvanga zvisati zvamboitika saka everyone was speculating munhu wese aida kuziva kuti what exactly happened because zvinhu izvo zvisi zvinhu zvinongomuka zvakangoitika just out of nowhere saka pakaita matheory